Ehe kwa Chikukwa tichinanga Mozambique tine musana wegomo rinonzi Mawenje, Mawenje. rataakuti Chimanimani Mountain Range. Okay. Richibva nekuChamhembe richienda ku, kuMaodzanyemba. Okay. Rinondosvika parinondokotama. Okay. Pane watingati hwangwadza kana kuti gap. Okay, wambadza.
Ehe, hwangwadza.
That gap Vaiti chimanimani pari panyaya yekuda chinhu chinonzi chimanimani chinhu chakamanikana okay. small gap. Small, small gap yeah. Saka izvozvo izvo ndo zvakaita kuti zita iri simukire asi ndikadzoka munhoroondo pairwiwa hondo dzedzviti dziya dziedzi vanhu vairaramira mwana chikukwa umu vaitoseenzesa chimanimani gepi iyoyo seriva rokuti vavengi pavanouya vanoramba vachi vachivakwezva vachienda nokuti pagep apa rinozondosunama kuita mawere kana kuti there is a deep gorge pakapota kudzika pasi saka vaiva vakwezva ivo vozonyangarikira mumativi vozovatinha Kuchivasvosvera kupi? Kugoji. Uyu mutorwa uya haazivi kuti kwandiri kuenda kwakagwi kwakapera. Oh, okay. Vaibva vapota seri. Vanhu votoperera pachimanimani. okay. Yabo ndo nyaya yacho concept yandakabata ndichibata okay. muno muchimanimani. The aim of this documentary is to learn and get an appreciation of Ndau cuisine. and its role in shaping our country's food culture. Aah ndabika muriwo muiri. Muriwo wekutanga iderere. Derere iri pachindau chedu tisingashandisi soda nekuti pane panombooma zvinhu. Mari yekuti uende kotenga soda kushop tinenge tisina. Tinotore dota. Tine miti yetinoshandisa kuti tigadzire soda yedu iyi. Tinotore pane muti watinoshandisa unonzi mupesepese, tinoshandisa maguri emagwere, mitsatsa, matanda emutsatsa tinoisa mutanda emutsatsa pachoto, dota racho ndiro ratinoshandisa. Tina zvese izvi tinotora muti uyu unonzi mupesepese uyu ehe ndowe ndiri kuti dota racho iri ndo retinoshandisa pakuti tigadzire muhlaba uyu ehe. ndobva ndamirira kuti zviterame ndobvisa ndobvisa mvura yangu yandaisa muchikari chetinobikira muriwo noti hari hari eh, eh, chikari chikari, chikari tingati chikari tinenge tichitaura chikari chinobikirwe muriwo oh, really ehe ndo chinozi chikari Chikari munobika mutakura apa? Ah, ah. umu hatibikiri mutakura ba umu munondobikirwa muriwo chete muriwo chete ehe okay. toakuda mutakura tine gapu rakada pfuura iri unono chiri pachindau tinoti nhamba ehe hatiti gapu ba tinoti nhamba ndoya mamuzwa pachikomborena paya paya kuti amapolitician loko vayafunda kuita step in
nenyaya yekudya food eh, Alright, pa pandau ya panyaya yekudya chikafu pachindau chedu ya panobikwa zvinhu zvakangoti siyanei siyanei tingakunyatso kuti dzokei kumashure ngatiti tu- isusu pasadza e, sadza redu kazhinji raibikwa remungoza mm -hmm. mungoza ndo rukweza kana kuti ndo rapoko, rapoko. Okay. Ehe ndio zviyo ndo zviyo ndo zviyo ehe zvino chienderana nokuti kuno kwati ati atirime mafunde okay. atirimi mhunga okay. asi tinotenderwa kuti tiexchange nevanodini nevanorima mhunga okay. saka chero nguva tokwanisawo kudidi

mai yangu ngemozambique zvino mozambique iyi takatokura tichienda kwana sekuru ndokwavaishandisa zvinhu izvi ehe ivo mai zvavaitidzidzisa vaidzidzisawo zvavaikakura vachiitawo kumba kwavo ehe zvaapa ndichitarisa kuti zvasvika pakadini zvasvika pazvasvika ndopandatoremadoma siwo Ndaaisamo ndapedza ndokurunga kuti madomasi aya aibvi ndobva ndachizobura ndobva ndaisa maonyeni ndazoisira maonyeni pasi nekuti chikari chinogara chinoramba chichiira kwenguva yakareba zvino ndenge apa pendinozoisa onyeni pasi ndenge ndichiitira kuti kamunhuhuka yaka keonyeni kasadini kasapera Ndomabikira andaita maderere rangu gusha pachindau tinoti gusha ehe.
Chekutanga derere muriwo unokase gusha muriwo unokase kuti wechidya sadza rinokase kudzika ehe. Chechipiri eh, kakutsvedza kayaka kana ofamba futi kopinda majoin kana ari majoin anenge ange aomarara zvino kase kunga ku, ehe, kusunungura ehe, kumhuri ehe zvinosunungure mumajoini muyawo mukuita kuti munenge mwanga masungika kudai dzimwe nguva munorye miriwo isina mafuta chichi zvonga zvati kokododo saka mukachizorye derere riya manje supu yacho yainomhanya ichienda ichiosunungura ehe tinondopedzisa tataure kumhuri asi topinda he mukati memba muna baba namai ehe mushonga he unobatsire kuna baba derere rino iri rinoite kuti baba awedzerekewo kasimba kawo ndinofunga ndiri kupedzera ehe ndombosvikira angu pashomapo orit mm.
eh, ndichiwedzera futi ipapo apo derere rino pane murwere warwarisa uya uyu rinodiwa kuti echipakwa zvezvezvi rinokurumidza kuti akurumidze kumedza ehe mhm. eh, ehe topedza tozoti pana ana mai akazvitakura vanokurudzirwa kuti varye futi chii derere rino riri hazi rinozobatsira pakusununguka kwemunhu ehe mwana anenge asununguka ndozvarinoshanda futi derere iro riri Ndabva ndabika guku. Guku rangu ndatore chikari ndoisa pamoto ndoisa mvura. Mvura iya payaboila ndopandatora guku rangu riya ndoisa pamoto ndoisa muchikari changu. Paranga raibva ndopandatora madomasi ndoisamo. Madomasi aya paanga aibva

Ndopandazo ndaise pasi chikari changu ndobva ndatora zveonion ndoisamo ndokurunga ndovharira apo ndenge ndichiitira kuti kamunhuwi keonion kayani kasadini kasapera ndapedza izvozvo tino kunoku tinorima koroni nemagwere Ndozvatinorima kuno kuchimanimani asi pari nhasi ndatore ndati pane vainzi vasvika pano ndikati aa ah, ngatimbovabikirawo chii ufu hwedu hwekoroni hwatinorya kuno uku kuchimanimani ndichibva ndatore poto yangu ndoisa pamoto payanga yakudziya ndoikurungira Ndoisa upfu ndokurungira ndomirira zvobva zvakwata. Ehe, unenge usina matikiti mutikiti unondoita futi saizvozvo wakwatisa vakuchekera chekera madomasi ako amwe anoda hawo zvefrying zvemazuva ano izvi ehe isu tiri kutaura zvedu zvechindau ehe zvedu zvechindau hatizoiti zvekumboroste madomasi pawo ega aiwa tinobva tangogura gure madomasi edu nemaonyeni edu taakuise imomo zvokwata zvokwata tosiya zvaa pamvura inoenderana zvekuti a izvi zvaita izvi ndotobika sadza rangu ndambotanga kushandisa musika pandaona kuti ha izvozvi zvimusika hauchakwanisi kuti sadza rangu risvike pakuibva ndabva ndatora mugoti ndoshandisa mugoti uya ndobikisa ndapedza kubikisa ndaona kuti izvozvi zvono ndamona sadza rangu riya ndakwaya kusvika pandinoda ndobva ndavharira kwekanguvana kuti rinyatso kudini kuibva kwekanguvana ka tinenge teiti riri kuchoma zoti tinozobvisa pamoto tobva taisa pasaidi tokwarira masimbe kuti rione kuchoma then ndapedza izvozvo izvo ndopandazotora mandiro angu ndotopakura chikafu chikafu changu chekuti ndipe vaenzi
ndodiracho esipundoko
eh, saka munguva yekubika sezvemwazwa mama anga achibika muroora wangu anga achibikawo kuti atore nhikiti akadai dai saka idzodzo nhikiti idzo Dzeti dzinenge dzaiswe mumuriwo dziya idzi dzinotipe kuti tizwe nyota tinoiti nyota kuzwe kude kumwe mvura yekumwa zvinotibatsiridze kuti mvura iya ikapinda inotibatsiridze kuti tinge tino vakiwe mwiri wedu nekuda kwenhikiti dziya dzaiswe mumuriwo.
kuuya kwekubikwa kwemiriwo miriwo manje dzaisiyana dzaibude mikwara dzakawanda dzakawanda dzakasiyana siyana eh, tingati miriwo dzedu dzakadai ne
mune nyebve ehe nyebve ndo yatinoti tinomuti bangara unono kwedu bangara then eh, bobora eh, ibobora eh mubora ndo toti mutikiti kwedu mutikiti. ehe unototi mutikiti then ucucuza black jack ehe ndo tinoti guku kuno kuti eh unono toti guku mm -hmm. tobva ipapo touya tine mutsungutsungu mutsungutsungu ehe tobvepo tine mbowa mm -hmm. amaranthus mm -hmm. leaves yema mm -hmm. ehe miriwo dzese idzi nekuti mafuta akange asati ari, ari nyore mm. especially nguva yandaka, yandakazvarwa inini yeah. mafuta anga ari mashoma okay. chachakawandisa eh, ya, wanga uri chi wanga uri uninga uya watati sisemu uya uya masesa misidzi aya nenhikiti ne dzetikati masidzi emapumpkins ema yes. ehe kana kuti emakalabashi okay or masidzi epumpkin anoita an, an, yes anoita futi because uh, muno ano anorostwa Mwapedza kuroaster kana kuti munokanga, mwapedza kukanga moisa muduri motwa oita powder motoisa mumuriwo. Munouya kuseseta futi zvakare kuti mubvise zviri rafu zvacho kusare zvinhu zviri smooth ndozvinoiswa mumuriwo. So same process nedzungu. Zviri muprocess imwe nenzungu ehe. Okay. Okay.
Zvinongoitwa futi zvinoitwa nenzungu ndozvinoitwa futi chi Maseeds iwayo ematikiti. Okay.
Ehe. Kune atinoti maringazuva kana kuti maringabhera kuti ko bhera zvinenge zvakatarise kumabvazuva. Tinomagadzira, tinomagadzira he oite nhikiti dzechishandiswe kuise mumuriwo kana mumutakura sedovi tikange tagadzire dovi kudai Vanenge vaine sugar yavo vanogona he kutore dowi riya mwanangu kurikurunge mukapu yetii isina mukaka kuita iro dowi iroro ndiwo waamukaka woramba wachikurunga wachikurunga kudai zvobva zvasangana wotoona yatove tii heavy tii chaiyo inenge yatove kutoti yakunuhwirire munokatikaini chocolate iyaiye uchimwa kudai Unoswera wakaguta uchindoda mvura yekumwa hapana chimwe chauchafunga. Imwi henyu munojaira madrinks makutoenda kumadrinks asi zvakonzerwa nenhikiti dziya nezvigukuguku zviya zvanga zvabikwa nemuroora zviya zvinoenda koake mwiri wangu zvechipedza twumwe twuzvitenda twakasiyana siyana twunonga twuchiafekita vamwe vanhu.
Ndofunga sekutaura kwandanga ndamboita ndichiti set up kana murongedzerwo unoitwa dzimba dzinobudisa kaseko zvekuti zvinhu zvese tinoti pasenda ndochava chivanze kana kuti ndoineta sokunge seplayground Okay. ndofunga mukatarisa mukaona namama akagarapo magariro akaita iwoyo anogara pasenda pechivanze pe ehe okay. ndo zvandikatanga ndichitaura ndakatangana neculture ne yedu asi kana toenderana futi neculture taakuuya futi parudzi rweimba tiri pakitchen handimunoona kitchen iyo ka kashoma kuona kitchen ine makona iri four cornered mm, mm. kitchen kazhinji inenge iri yeround yeround yeround
deno kana mumatauni kana mumavillages maipinda dzidziso iyoyeyi yekuti vanhu vanofanirwa kuziva kuti miti kana kuti muriwo dzechinyakare dzinobatsira zvinhu zvaizotibatsira zvinhu izvozvo izvo kuti vanhu varambe vechiziva culture yavo Nokuti hatina kuamba nokugara mumatauni, takabva tiri kunoku. Eh, zvino panode dzidziso yakati dzamei yokuti kana kuti deno kwaiti taikwanisa kuti vari kuma- kumakanyi unono teikaya mutsungu-tsungu teienda naye kotengesa. Asi vechionawo dzidziso yekuziva kuti muti uno ndingautenga uyu unondibatsira zvakati. Kana kuti zvinofanirwa kuti vana vandichazoberekawo vanofanirwa kuziva kuti muti uno unoryiwa uyu. Saka tikaramba tichizvishandisawo kunyange tichirye majarini kunyange tichirye mm, cooking oil asi tikapota tichishandisawo izvi tiri kuzvi dzivirire zvitenda zvinogagone kuti bate mumwiri dzedu saka zvakandonaka kuti tidzidze imi vari kuteera kudzidze kuti mubora mutikiti unoryiwa guku rinoryiwa isu tinge tichiti muriwo asi kwamuri munenge maakutorye hebhu Panzvimbo yekuti muzoirya maakurwara, munenge magara matozvidziirira nguva yemuri kurya muriwo uyu we, wekukaya we, we, wechindau uyu wetairya makare kare. Inini ndikatoti mai ndaitaura vechidini? Vechitozviita. Zvimwewo kana nhasi uno zvakutopractiswa nanamai vari kutozviitawo nokuti kwavakaberekwawo vaizvionawo asi vapanapo takutoona vechidiniwo futi vechitozvipractisa. Ayi, maita basa.